כ'האב געוואלט רעדן פון א נושא וואס איך ווייס כ'וועל עפעס אויפטון פון רעדן, איך ווייס שיער איינער וועט מיך אויסהערן, און אפילו איינער וועט מיך אויסהערן ווייס איך נישט שיער דערהערן, באט איך האלט אז איינער דארף רעדן, אזוי ווי ס'שטייט מקום שאין איש אשתדל להיות איש. ס'גייט באלד זיין די דעמאקראט פריימערי עלעקשאנס אין ניו יארק סיטי, און ס'איז דא א גאנצע ליסט פון קענדידעיטס, און. אלע די חברה חוץ איינער פון די דעמאקרעט קענדידעיטס האבן אפן גערעדט אקעגן אידן, אזוי טענה'ן די חברה, איך האב נישט מיטגעהאלטן די גאנצע זאך, פון איינעם האב איך עס געהערט, באט איך ווייס נישט פון אנדערע חברה, באט די עולם טענה'ט אז זיי זענען אלע אנטיסעמיטן חוץ איינער, יעצט איז מען געגאנגען מ'האט גענומען די איינער און מ'האט אים אינדארסט, און ווער איז די איינער? ענדרו קאומאו ימח שמו. פארוואס זאג איך ימח שמו? פאר ווער ס'ווייסט נישט, וואס איך ווייס נישט איז דא א מענטש וואס ווייסט נישט, אפשר דו ווייסט נישט ווייל דו ווילסט נישט וויסן, ווייל דעי מענטש האט געהארגעט מענטשן און ער האט בלוט אויף זיין הענט און ער האט עס געטוהן אפן, נישט באהאלטן, נישט אז ער האט געהארגעט איינעם שטילערהייט און קיינער ווייסט נישט און מ'האט חששות, ניין, אפן געהארגעט אפאר טויזנט מענטשן. אפאר יאר צוריק איז געווען די דעם פעניק. ס'געווען סך הכל א דעם פעניקס, ס'איז געשען א קליינע וויירוס, אביסל מער דעדלי ווי די פלו, און מ'האט איבערגעדרייט די גאנצע וועלט וועגן דעם. און יעדער איינער האט געוואוסט פראם דעי וואן אז די מערסטע וואלנערעבל צו די וויירוס זענען אלטע מענטשן און קראנקע מענטשן, און מ'האט געבעטן אז די עולם זאל זיכער מאכן נישט צו גיין לעבן עלטערע מענטשן און לעבן קראנקע מענטשן. איז ער געגאנגען און ער האט געמאכט א עקזעקוטיוו ארדער אריינצושיקן קאוויד פעישענטס אין נורסינג האומס, נורסינג האומס האבן געטרייט צו טון אלעס וואס זיי קענען אין לעסט מינוט צו טרייען צו פריווענטן קאוויד זאל אריינקומען, ווייל זיי האבן געוואוסט אז ס'גייט זיין קעטאסטראפיק אויב ס'קומט אריין קאוויד אין די נורסינג האום, איז ער געגאנגען נאך וואס מ'האט אים געזאגט. אז דאס איז די ערגסטע זאך, און די פאקט איז אז אלע שפיטעלער האבן געהאט פלאץ, קיין שפיטאל נישט געווען אווערפילט, און נורסינג האומס זענען בכלל נישט עקוויפטעד צו דיעלן מיט מענטשן ווייסט וואס קומען אריין מיט עמורדזשענסיס, מיט וויירוסעס, איז ער געגאנגען על לא דבר און געהייסן אז דו מוזט ארייננעמען קאוויד פעישענטס אז נישט באקומסטו א פיין, עקזעקוטיוו ארדער. און טויזענטע מענטשן זענען געשטארבן וועגן דעם, מען האט אים נאכנישט פראסעקיוטעד, פארוואס? ווייל אמעריקע איז א מלכות רשעות ואכזרית, און ווער ס'האט נישט געזען נאך פאר קאוויד וויפיל רשעות ס'גייט דא פאר אין אמעריקע, נאך קאוויד און בשעת קאוויד, ווייס איך שוין נישט וואס צו זאגן, באט די פאקט איז אמעריקע איז א מלכות רשעות ואכזרית, זענען געגאנגען חברה און מען האט אינדארסט ענדרו קאומאו אז מען זאל גיין וואוטן פאר אים, איי מין ווי משוגע קען מען גיין? ווי משוגע קען מען גיין? איך זאג אז איינער וואוט פאר ענדרו קאומאו איז ערגער ווי איינער וואס האט געוואוט פאר היטלער אין די ניינטין טערטיס אין דזשערמעני. איך ווייס נישט וויפיל פון ענק ווייסן, באט היטלער האט זיך געמוטשעט מיט אפאר אילעקשאנס ביז ער איז געגאנגען צו די אידן, די אידן זענען געגאנגען זיי האבן אים געבן קאמפיין מאני און זיי האבן געוואוט פאר אים און וועגן דעם האט ער געוואנען. איז היינט קוקסטו אן וויאזוי קען דאס זיין? יא, ווייל מ'איז געווען צוגעוואוינט צו דעם אמאל. מ'איז געווען צוגעוואוינט אז חברה זיי האבן געלייגט א גרויסע סיין איך בין א אנטיסעמיט, זיי האבן געוואוסט ס'איז פאליטיקס, דאס וואס פאליטישאנס טוען. האבן זיי געמיינט היטלער איז די זעלבע זאך. סאו וועלכע מינע אידן זענען זיי געווען? די זעלבע אידן וואס האבן יעצט געוואוט פאר קעמעלע העריס. די זעלבע טייפ מענטשן. יעצט אז איינער גייט וואוטן פאר קאומאו איז ערגער ווי דער מענטש וואס האט געוואוט פאר היטלער. דו ווייסט וואס? ווייל היטלער פאר ער איז געווארן טשענסלער אין דזשערמעני און ער האט געטוהן וואס ער האט געטוהן קיינער האט נישט געחלומט ער גייט עס טוהן ווייל קיינער האט פארדעם אזא זאך נישט געטוהן. עס האט קיינער נישט געחלומט אז אזא זאך קען בכלל געשעהן. און בכלל א פאליטישען דאס וואס פאליטישענס טוהן זיי רעדן זיי זאגן איין זאך און טוהן פארקערט. סאו קען זיין ער קען זאגן אנטיסעמיטישע זאכן און מארגן וועט ער זען אז דארף צוקומען די אידן פליפט ער אין א סעקאנד. זענען נישט קיין אמת'ע מענטשן די חברה. סאו אוודאי דארף מען אוועקשטיין פון אנטיסעמיט. אבער ווען איינער רעדט נאר האט ער נאר גערעדט. סאו אז איינער גייט וואוטן פאר קאומאו נאך ער האט געוויזן קלאר אז ער איז א רוצח. איז דאך ערגער ווי צו וואוטן פאר איינער וואס זאגט ער איז אנטיסעמיט. ווייל ער זאגט ער איז אנטיסעמיט מיינט נאכנישט אז ער גייט טון עפעס וועגן דעם. פון רעדן קומט צו צו טון אבער ס'מיינט נישט דאס. דא האסטו א מענטש וואס האט געהארגעט אפאר טויזנט מענטשן. ער האט בלוט אויף זיין הענט. ווי קען א מענטש בכלל טראכטן פון וואוטן פאר אזא איינעם? ווי קען זיך א איד טרעפן מיט אים? חוץ אז דו ווילסט אים גיין ארעסטירן. ווי א משוגעקייט איז דאס? נאר דעם זאג איך ס'איז אינטערסאנט ווי ס'איז נישט דא קיין האופ פאר יומעניטי אז אזא זאך קען געשען. און אונז זעמיר יעצט לאקי אז ס'איז דא יעצט אז ס'גייט יעצט זיין ביי די דזשענעראל עלעקשאנס דריי שטארקע קענדידעיטס. ביי רוב עלעקשאנס איז נאר דא צוויי. ס'איז דא א דעמאקרעט און א רעפאבליקען. יעצט גייט זיין דריי ווייל עדעמס האט דעסיידעד ער לויפט אלס אינדעפענדענט. סאו עדעמס איז טאקע א פאריקטע ליבעראל באט קאמפערינג צו אנדערע ליבעראלס איז ער גאנץ גוט. למעשה אין די רעפאבליקען זייט קורס ליווי וואס איך סאך מענטשן האבן נישט ליב, מענטשן האבן זיך איינגערעדט ער איז ערגער ווי ס'איז, אבער ער איז דעפענעטלי נאט אן עטרעקטיוו קענדידעיט, באט קיינער לויפט נישט אנדערש אין די רעפאבליקען פארטי, באט ער איז די פראנט ראנער פון די רעפאבליקען, ער גייט מסתם האבן טערטי פייוו פערסענט אויב נישט מער, איך רעד עט ליעסט, סאו אז ס'ווערט א טרי וועי פייט, טייטש אז איינער וואס האט מער ווי א דריטל געווינט. קען זיין די לאו אין ניו יארק סיטי דארפסט האבן פֿערציק פראצענט, ווייל ס'איז זייער מעגליך אז קארעס סליווי אדער עדעמס וועט האבן פֿערציק פראצענט. סאו ס'קען זיין אז ס'גייט נישט זיין די דעמאקרעט וואס גייט געווינען בכלל. סאו אנשטאט צו סקיפן דעי פריימעריס און זאגן לאמיר גיין און גיין צו גענעראל עלעקשאנס גייט מען אים אינדארסן א רצח. דאס איז אנבעליוועבל. און פאר דעם זאג איך איך ווייס שוין איינער גייט מיך אויסהערן. און אויב די עולם גייט גיין וואוטן פאר ענדרו קאומאו דעמאלטס קענסטו טאקע זאגן עס איז נישט דא קיין נאו האופ פאר יומעניטי אז אזאך קען געשען. און איך האב אפגעמאכט, איך ווייס שיינט מיך אויס און נישט, איינער דארף רעדן, סאו איך רעד. און איך האב געזאגט וואס איך האב צו זאגן, און איך בעט ענק ברחמים, גייטס נישט צו די דעמאקראט פריימעריס.